Aslynda men möjekden gorkamok. Çynym etsem, ýeňerin. Ýöne bir tokaýda ýaşap dawalaşyp ýörsek, bikarda gowy däl-dä. Şoň üçinem Golaýynda görünmänim gowy diýip şo gaçyp ýörün-ä. Dogry aýdýaň, seňem şondan kem ýeriň ýok-la. Çynyň bilen aýdýaň gerek? Hawa, hawa.
Howun dagy bir möjegi kowup goýberdim. Gaýdyp gelme şu töwerege diýdim. Olam näme, menden gorkup, bor diýip, yzyna gaýdyberdi. Entegem wagtynda gaýtdy, ýogsa işini görjekdim. Bä, möjek geldimi? Ýok-la möjek däl, bu garynja dostumyz. Ýa, möjegem bolsa, gorkup barýan ýerimiz ýokdur.
Ýeri garynja dost, sen bu ýerlerde näme işläp ýörsüň? Ýa senem möjegi gözleýäňmi? Ýok.
Men-ä dogrusy oturyp halys ýadadym. Bir işiň başyny tutaýmasak. Tomus depesi gaýnamadygyň gyş gazany gaýnamaz diýipdirler. Gyşda arkaýyn bolar ýaly bir zatjagaz ýygnaýmasam. Gowy pikir edipsiň. Biz-ä geçi bilen gün uzyn gürrüň edýäs. Dogrusy, geçi gürleýä, menem diňleýän.
Aý, näme, menem dogrymy aýdýan. Onsoňam arasynda şeýdip gürleşip durmaly, ýogsam içimiz gysýa.
Aslynda geçi, senem garynjadan öwren, gyşda iýmäge bir zatlar ýygna, gep haçanam bolsa tapylar-la. Hawa, hawa, dogry aýdýaň weli, ýöne, aý, hawa-da, bir alaç bolar-da. Hum, meň kelläme bir pikir geldi. Aýt hany, näme pikir? Meň kelläme gelmedik pikir saňa geläýdimi? Püh, geň gal Aýmaly. Geliň üç bolup bugdaý ekeliň. Iň soňunda-da hemme zady deňje paýlaşarys. Gyşda iýjegimize aňry başy bilen ýeter. Dogry diýýäň. Gaty gowy bolar. Hum, erbet pikir-ä däl. Häzirden üýşüp duran samanlar göz öňüme gelip gitdi. Görebilýädimem sende gömülip ýatan zehiniň bardygyny. Ýörüň, derrew işe başlalyň.

Bäh!
Hiç neneň däl.
Topraga gowa meňzeýä. Onda näme, işe başlaberelimi? Hany duruň!
Tilki, sen haçan geldiň? Armaň-da, bärläpsiňiz-le.
Bizi güýmeme. Biz bärde ekin ekjek bolýas. Şeýdibem öz iýjek duzumyzy işläp halal gazanjak bolýas.
Tilki, Waý! Başga gürrüň ýok bolsa, biz işimiz bilen boluberjek. Diýmek, siz ekin ekjek bolýaňyz? Hawa.
Gowy pikirlendiňizmi? Ýok, pikirlenmedik. Sen işi bilen bolsaň, bizem işläýsek. Bu mellek ýer, men atamyň atasyndan miras galanyny aýtmanmydym? Ýa aýdanam bolsam unutdyňyzmy? Ýa-da meni äsgermejek bolýaňyzmy? Bu tokaý hemmämiz üçin deň ahyry. Beýle zat bolup bilmez.
Biz ýekine gelmeseg-ä miras ýer öz ýadyňa-da düşüp baranokdyr-la, gardaş. Ýa ýene täze hokgalaň ugruna çykan bolsaň-a, bilmedim.
Ýeri bolýa, belki seň aýdýanyňda-da jan bardyr. Ýeri, sen näme isleýäň, aýlap durma-da, gönüläp aýtsana? Tilki jan, iş etjek diýäýme? Göz zegermi, nämemi?
Wärti gönläp gönlemez ýal zat ýok-la. Eýýäm aňansyňyz. Bir ýere menem şärik etseňiz, arkaýyn ekip bilersiňiz. O nähili?
Girdenejik.
Gulagyňa ýakmaz öýdýän. Saňa düşündirip aýdaýyn. Hasyl üçe däl-de, dörde bölersiňiz. Ýene düşüniksiz ýeri barmy, garynjabaý? Bar.
Ýene bir gezek düşündiräýsene.
Ýeri bolýa, ýöne bir şert bilen. Ähli şertiňize taýyn. Meni goşsaňyz bolýa. Onda gulagyňy mundanam beter açyp diňle. Ähli işi biz bilen deňje işlärsiň. Işden gaçmak ýokdur. Ýokla halypa, diýýäniň näme? Men haçan, nirde işden gaçypdyryn?
Ýeri bolýa-da, işe başlalyň onda.

Süýji bolýa ekip iýseň. Maňlaý deriň döküp iýseň diýýäler. Garynja, saňa saman geregem däldir leý.
Ýok, samany ikiňiz bölüşiň.
Hanha-da tilki gelýä, indi näme bahana taparka?
Oho-how, daýhanlar! Harmanyňyza bereket! Meň elim degeni bildirýä. Hasyl gaty köp bolupdyr. Maňa köpräk berersiňiz-dä? Tilki, sen bize işlejek diýip söz berdiň, özüňem gaçyp gitdiň, saňa paý ýok. Sen iň gowusy bizden soňky ýeki baly aýsana. Eliňem bereketli bolsa mundanam köp bolar.
Tilki, nädip biziň paýymyza göz dikip bilýäň? Düşünmedikleri üçin gaýtadan aýdýan. Bu ýer meň mamamyň mamasynyň mellek ýeri. Ony maňa miras goýupdy.
Ýok, unutmadyk. Sen unudan bolaýma. Sen bize ilki atamyň atasynyň ýeri diýipdiň-ä. Ýeri bolýa-da, bir şertim bar. Şoňa kaýyl bolsaňyz, harmana göz dikmen. Aýt hany.
Aýdyber. Ýeňilseňiz, hasylyň ählisi meňki bolar.
Aýt-da, aýtjak bolsaň.
Onda üns beriň. Şu ýerden ilerki töňňäň ýanyna kim ilki barsa, harman şoňky bolar. Menden çalasynyňyzam ýokdur-la. Iň gowsy harman men äkidäýenle. Hemmäňize köp sag boluň. Haý mekirje diýsänim.
Bu diýýäniň ertekilerde bolýa. Nädip barsagam bolýamy. Isleseň uçup baraý. Ýer bolýa. Men taýyn. Garynja, kelläň ýerindemi? Hiçimiz ýetip bilmejegimiz görnüp dur-a. Görýän bol iň merdiňiz garynja öýdýän. Bolýa-da, ylgaly.
Bor dagy onda.
Taýyn bolduk. Bir. Iki. Üç!
Waý, eje jan, men-ä başym aýlanýar. Geçi özüň alyp çyk, gaýrat et.
Waý!
Ine demi, harman meňki.
Hasy deňler gitdi.
Gün gelermikä bular? Tilki dost, seresap bol. Oý, sen haçan geldiň, garynja? Geldim däne. Göreňokmy? Üstesine-de, üstümde oturjak bolmaň näme? Ýa utulanyňy boýun alasyň gelenokmy?
Galynja, gutly bolsun, bereket bersin! Samanyňdan bize-de ýetirersiň-dä? Elbetde!
Tilki dost, sen ýeňildiň, gynanma, ýöne biz özüň ýaly bolmaly. Indiki möwsüm sen ekin ekseň, biz saňa kömek ederis.
Aý, ýeri, bolýa-da. Häzirlikçe harmony galynja beräýeliň. Hawa.
Bereket bersin garynja dos. Sag boluň.
Hasylla üçimiziňem maňlaý derimiz bar. Geliň ony göni üçe böleliň. Samanlary bolsa ikiňiz bölüşäýiň. Sag bol garynja dos. Zähmetimizi puja çykarmanyň üçin. Dogry aýdýaň geçi. Sag bol Garynja dos. Biderek işländir söýdüp gynanypdym dogrusy.
Halal gazanjyň gitjek ýeri ýok alada etme geçi ýöne ýerden diýmändirler hileli işden haýyr gelmez. Tilkem goý saman alaýsyn islese.
Tilki tilki aý tilki. Mekirlik etdiň ilki. Ýöne abraý deregine bolduň sen ile gülki. Göle dos, bul-a seňki. Geçe dos, bulam seňki. Ine, bularam meňki. Saňa zat ýokdur tilki. Allamadyk bolsadyň, paýyň alardyň belki. Şoň üçinem günäni özüňden görä ilki.